Na min le na khua na kan chim ta kho hnga ba? Si, tampi ka lawm. Ka min hi Ṭhaceu Lian ka si. Dawtnak in Ceumi ti zong an auh. Cun Facebook ka hmanmi ka min hi Ceumi Lian si. Ka chuahnak khua hi Laitlang Thatlang peng Tikir khua si. CRC ah zeican na ṭuan cang? Cun nangman na ṭuanmi hi zeidah si? Siyaasi ka ṭuannak atu hi kum riat reng lo deuh sang. Atu ka ṭuan liomi hi siyaasi embassy and mission kawl nih ṭha ka si i, a bik in Australia High Commission lei le US embassy lei ka tlaihmi ka ṭuanmi a si. Ka hin no kio nih an hngalmi cu Kanmah hi unau chuak ṭikhat kan si i khet zongah talhmi kan si ko nain a kan biacek lengmangmi hi CRC card aa tlaihmi kan si ruangah maw a si hnga a ti. A si. Unau chuahpi an ra cekmi hna an um pah len. Pakhatnak bia kan theih dingmi cu unau chuahpi kan si ruangah khan kan ngah hrimhrim lai tinak kha cu um lo. Amah bia tu cu kan sawk tikah unau kan sinak a ruang kha ṭha tein chim khawh kan hau cun cheukhat cu unau chuahpi tak kan si ko na ti khan UN kan case ah sai ahcun Australia kan kal lai ah form kan rak phihmi ah khan unau ah kan rak chim hna lo i Australia kan phanh hnu lawng hna khan unau kan ei unau chuahpi kan ei ti hna a chimmi kan um a cu dia kha bantuk pawl kha cu i auh tik zongah khan a har ngai a cu ahcun unau chuahpi kan neih ko tak sia kan cun Australia kan rak kal lai ah form kan phih lio ah khan unau chuahpi kan neihnak pawl kha ṭha tein langhter a hau cucahcun Unau chuahpi kan si ko zongah a kan raceknak a ruang hi tampi zong um kho na te khin a biapi bik in pakhat cu form kan phih tikah khin tlamtlinlonak zong um kho cheukhat cu form phih chambau ruangah le tlamtlinlo ruang zongah khan racek zong an tong kho. Cun atu ka ti bantuk khan unau chuahpi kan si ko zongah kan case kal umning kan i pehtlaih thiam lo, aa pehtlaih thiam lo, a kal dan te kha Zeitintiah aa peh tawn thiam lo ahkhan cun mekhanik khan zong khan ricaknak tampi a chuahter. Cuahcun unau chuahpi kan si ko zongah kan case kal um dan te kha rak i pehtlaih thiam kha a hau. Si CRC card UN card nei lo zongah rajak zong hi a si kho nain mukha cu zakhat ah zakhat a si kho mi khi cu a si lem lo. A ruang cu CRC card a simi zong kha a kalmi cu an um ve ṭhiamṭhiam i UN card an neih ko bu zongah UN card zong kha an rajak mi ṭhiamṭhiam khan um ko. a cu ahcun CRC kat thengtheng a si ruang khan racek ti cum lai lo na te khan atu ka ti bantuk khan a khis kal um dan te le i pe tlaih ning te kha rak tlam tin deuh lo rak pi ton thiam lo a khan cun a khi ruang khan racek zong khawh zong se cun na rak zam nak ruang ral zam na si nak na case kha zumh awktlak deuh lo hna si sual zongah khan cun reject khawh zong si mah ca khan CRC kat nat leih bak ruangah an reject timi kha cu um tuk thengla ka zum lo ca cun nangmah na rak zamnak na case le an autu le nangmah ka lak in na pehtlaihnak chungkhat nan sinak ti kha biapi bik tiah ka ruah Ṭha taktak e ka han biak hnem. HP nih an halmi cu UN card ngei lomi hi zeitindah an kal khawh ning si lai ti a si. Swiss UN card a nei lomi hi a kal cangmi zong an um i cun a kal kho lomi zong tampi an um caah cun atu ka van chim bantukin UN card nei lo zongah atu 202 visa hi sawk khawh a si. An autu le nangmah karlak nan i pehtlaih ning unau chuahpi man an si. Nangmah karlak ah Cusiloah zei bantuk pehtlaihnak dah nan ngeih timi kha biapi mi si. Cuahcun culawng si loin na rak zaamnak na case te zong kha biapi ngai. Zei ruang dah Kawlram na chuahtak, zei ruang dah Malaysia na rak rat, zei ruang dah Kawlram na kir khawh lo timi kha biapi ngai si. Cuahcun UN kat na neih lo zongah kha bantuk dirhmun fek le an autu le nangmah karlak nan i pehtlaih ning chungkhat nan sinak kha ṭha tein nan langhter khawh le nan case a ṭhat ko sia kan cun kal khawhnak lam zong kha tampi um ko. Ṭha tuk kan i lawm. Eka hen David Hlawn Ching nih an hngalmi cu auhnak kan tuahnak hi kum hnih a si cang nain kan dothlat ahhin nan ca kan zoh lio ti hi voi hnih a si cang nain zeihmanh kan thei rih hlei lo zeitin dah si hnga? Si, cheukhat cu kum hnih renglo ngakmi zong kha tampi nan um i mah kum hnih na ngah hnu zongah khan auh ṭhan khawh ṭhiamṭhiam na si. A ruang cu atu lio cu kan thei bantukin ui dang bantukin si lo, hawi dang cio bantukin a rau deuh khun. A ruang cu atu lio zawtnak ruangah khan tampi kha bantuk kha a hnorsuanmi khi um caahcun atu lio hrawng i interview an van auh pahmi online interview an van auh pahmi hna zong hi a luancia kum hnih lio i an rak tuahmi kum hnih renglo a ngak cangmi zong kha na tel. Cacun kum hnih ah na si cang hnu zong ah khan auh khawh ṭhiamṭhiam na si ahcun lungdongh ding si lo, thlachiat ding si lo. Amah betu cu na phone number na eder sai ti bantuk pawl kha naa thlen sual si ahkhan cun makha update tuah hau. Makha khan contact khawh le pehtlaih khawh na si. Cuacun kum hnih renglo hngakmi zong kha ca na kuat lo rejeknak ca na kuat lo refusal letter na kuat lem lo a si ahcun a hlan na rak tuah balmi kha a nung peng rih so ahcun zeitik caan paoh ah auh khawh na si timi kha a si. Tha taktak kan i lawm. Tunai te i online interview na timi kha fiang deuh na kan chim ko hnga ma? Thonghnih le kul le khat January thla naite khan atu online interview kha an man tuah i atu lio cazawtnak kan ruangah khan amah Australia High Commission tanzung ah khan va kal i interview kha va phit khawh a si lo, va kal khawh, va tuah khawh a si lo caah khan online video in interview kha an tuahmi hna kha um. Atu khan naite khan man tuahmi si i an hnu kan hnu kum thonghnih le pakul chungah khan interview kan tuahmi hna kha um lo. March thla thok khan cun atu tiang khan tuan hna lo i atu thong hi le kul le khat January thla ve tu khan cun atu online video interview kha an man tuah mi te hna kha a hung um. Laimi zong le tal vela cu te se Laimi a tam deuh cu atu interview an tuah mi hna he kan mah Laimi chung deuh in kan ska um. Online interview tu a kong cu mu cu zeitin thawng thanh na Se online in thil tuah kha email in cang kuat hna. Email in cang kuat hna i machani mu thla ah online in in thil kan tuah lai cu na hna tla ma tla lo ti khang kuat hna i cheukhat cu kanmah li na in khan mah online in thil tuah kha kanmah ca serem atlam tlin ding ko sia cun a kan hat la ko online thil he tuah ka duh ko ti mi kha le ding mi ka se cu ti silo le online thil tuah kha kam ni cha kan sim pi lo kan tlam tling lo kan ti sia kan cun amah zong kha tuah lo kho thiam thiam se Amah an auhmi hna cung applicant cungah khan muṭi amah cungah khan aa hngetmi si um. Ṭha tuk kan i lawm. Mah hmeng i bawi tlung nih an hngalmi cu u le nau tak a si ko nain khesa rak bat lomi pawl hi zeiti pungsan au a dah ṭhet hnga? Si u le nau chuahpi si ko nain khes cungah rak tel lomi hi ṭha tein unau kan sinak le Zeikantilah kha bantuk unau nu khat pa khat kan si ah maw asiloah nu khat pa dang maw pa khat nu dang maw kan si zongah kha bantuk a uk khawh ṭhiamṭhiam a si. Natein zei ruangah dah hi case chungah khan ka rak telh lo timi kha fianternak he ṭha tein tuah a chih hau. Culoah kan cu unau chuahpi kan si ko zongah kan case chungah a rak tel lomi kha cu a har ngai. Cun uh, unau chuahpi kan si ko bua kan khet sungah tel lomi kha cho uh, zei ruangah dah unau kan si ko bua khet sungah nak itel lo timi kha uh, aunak kan tuah tik form kan tial tikah khan thatin uh, fianternak le uh, khatu a chi hau ma sia kan chun tampi ke ro chan nak um ve them them ko ram peng hin thla cheu ni an hal mi chu US ni reject cang mi Australia le ah case thial tar kho si mo te Ah si khecu si ko. A US nih a ra cek cangmi zong kha a UN kat a neimi hi Australia le a kalmi zong tampi um ve ṭhiamṭhiam ko. Cun US nih a ra cek ruangah khan Australia a kal kho lo ti khi si lo. Cucacun kal khawhnak kha tampi um cacun atu ṭhu o ṭhu zong aunak tuah khawh si cun cheukhat cu US nih an ra cekmi zong kha amah UN i share lai nih khan Australia lei ah an kuat ṭhiamṭhiam mi hna zong khan um. Cacun khakhat cu tlamtlinnak hi um ko. Lian Bik Thang Belhar nih an hngalmi cu "Yuankat a ngei lomi cu i auh khawh si lo an timi hi a dik maw?" Yuankat a ngei lomi i auh khawh si lo ti hi cu a si theng hnga ti hi ka ruat lem lo. A ruang cu yuankat na neih lo ruangah na sok kho lo ti hi cu atu tiang hi cu um rih lo. Cucun yuankat a ngei lomi zong kha a rak kal khomi te khan um ko ca khan yuankat nei lo zongah khan sok khawh si a mah ve tu cu yuankat kan nei lo tikah kan case kha biapi ngai a ruang cu UN kat nei lo a nei rih lomi kan si tikah UNHCR nih ralzam kan si nakha cohlan lomi kan si rih tikah kan rak zamnak a ruang te tu kha tha tein tial kan kan tial thiam hau cun kawlram ah kan ram ah kan kir khawh lonak a ruang te tu kha tha te khan chimrel khawh le tial khawh kha kan zuam hau van lal hriat reng nih an hngalmi cu Australia aunak form hi an thleng maw aunak hi ta sak khawh peng si maw te a si. Australia unak fom a biapi bik na tu ṭhuo ṭhu ahcun A4 thu fom hi phih a si ca khan mah A4 thu fom hi thong hi le pakul ta kam han khawh peng si. Atu thong hi le kulul khat ta hi cu a chuak rih lo. Mah ca khan fom hi cu a biapi tuk si lem lo. A fom ṭhing na hman ruangah na ngah lo, fom thar lawng kam han ngah ti mi si um lem lo cacun a hlan nih ṭhing kha han khawh peng si. Lal Awmpuia nih Australia kalnak ca tampi ka kuat cang nain tutiang a ngah rih lo ka lungdong cang te. Si cheukhat cu Australia tu ṭhuoṭhu visa aunak he vuihnih vuithum tiang zong an tuah i cheukhat cu an cohlan lomi hna zong tampi an um ṭhiamṭhiam. Natin mah cohlan lomi kha a ruang cu tampi um kho nain a ruang zei ruang ah timi cu zakhat ah zakhat kan chim kho lai lo na ti khin. Atu kan ti bantuk khan cheukhat cu UN Card nei lo ruang zongah tampi a tel kho cun kan rak zaamnak kan case ruang zongah khan tampi ai tel kho. Cun a kan autu le kanmah karlak ah khan kan i pehtlaihnak chungkhat kan sinak zong kha aa aa hlat deuhmi zong a si kho. Mah ca ruang khan tampi kha um cun a kan autu kha aa tahchunhnak ah ke khuapi chung deuh hna an um sia cun a har chinchin ti si. Mah ca khan mah bantuk ruang zong kha ai tel kho. Sinain mah a kan cohlan lo ruang khan lungdongh ding cu a si lem lo. Vuithum vuili na tuah zongah an rajek zongah khan an cohlan lo zongah pehzulh tein tuah tuah khawh peng si. Amah betu kan ralrin awk a har ngai mi pakhat cu mah aunak kan tuah tikah cheukhat cu avi khatnak aunak kan tuah mi le avi hnihnak avi thumnak aunak kan tuah mi kha ai dang tawn. Mah tikah khan thaban kun i khan thil khi tampi a kan donh theo tawn mah ca khan hmailei ah thabantuk tlamtlinnak hna va chuak solo solo atu vikhatnak aunak ka tuah mi nih hin cohlang hal hlah min selaw hmailei ka tuah ṭhan tikah a dawnkhantu si sual hnga maw timi tu kha ralrinnak kan neih cia hau ma ca khan wi ngi wi thum kan tuah cang zongah khan pezul te khan tuah than khawh peng si australia tan zong le us tan zong le junang mani ne tlai mi si ko chin refugee pawl zei da na tu pek kho mi hna na bom kho mi hna si Hika i kan bawmhmi hna hi a tam ngai ko. Masabik ah a herhmi te tanzung lei i anmah lei caah an halmi tanzung lei nih an requestmi te hna, an halmi te hna cu information in plus te khamte an halmi te hna zong kha kanmah lei nih a si khawh chungchung kan bawmh hna caah kan ṭialpiak hna. Cun anmah lei ca zongah hika Australia an kal khawhnak ca dingah a herhmi form fill up hei ti bantuk pawl le cun information tling deuh in kan khawmh suatpiak hna. amah ca a tlamtlin khawhnak ca dingah khan kan tuahpiak hna cun an khes zong kan ṭialpiak hna khen cun a kua zong kan kuatpiak hna cun a herhmi te paoh kha kan tuahpiak hna cun holhleh piak seh tan zong holhleh piak seh cun vizan lak tikah holhleh piak seh cun a herhmi tete amah tan zong lei zong nih amah applicant sin an halmi information amah lei nih an tuah khawh lomi te zong kha tampi kan tuahpiak hna ca kan ṭialpiak hna kan nukte kha se kan bawm hna sa tam ngai atu lio hata australia kalna form phi piak ko sima se kamma siar si sina bom hal arak du mi le kamma siar si sina atu ban tukte in form fill up arak du mi form phi arak du mi so azaitik chan ko kan phi piak ko ko na ama be tu cho kan thai ding mi tu cho ma form phi ke phih ding khi a tam tuk tikah a caan zong khi tampi khi a rau caan lak in rau cu tikah a caan caan ah rian a dang he kan neih caan le a rian dangdang a rak um lio caan hi a tawl sual ah khan cun kha bantuk fawm kan sinah bawmh hal in fawm phih a rak duh sung kha kan tuah piak khawh lo caan le a rian rang kan tuah piak khawh lo caan zong kha tampi um cu tikah cheukhat cu kanmah sinah tuah a rak duh ko na te khan caan kan neih lo lio he aa ton tikah sau non te khan rak hngah tikah lungdongh in kaa dang sin zongah a kalmi zong kha an um. Cucu a rak kan theihthiam ve ding a ka duhmi cu hi form phi kha khi a fawimi thil te khi si lo nazi a tlawm bik pahnih a rau ding pathum a rau chungkhar tam deuh lebang cu nazi a tlawm bik nazi pathum a rau mi si tikah cun mah form phi kha lukmalak in phih ding khi si lem lo a zei paoh kha ruah bu tein an rak zamnak an kes a ruang tirkholnak a ruang le anmah an chungkhar sining kha ṭha te khan khomsuat i a tuahpiak a si tikah a caan zong a rau cheukhat cu mah fompi kha kan ral in a hau ngaimi cu cheukhat cu mah auhnak he auh a ngah ti lawng kan theih tikah mah auhnak ka tuahmi hi keimah caah a ka dawn khantu si te la ma si te lo ti zong he ruah a chih hau cheukhat cu auh ngah chungkhar auh ngah chungkhat auh ngah ti lawng an theih i kan duh paoh in fomnak an phit men kan tial men tikah chambaunak le tlamtlinlonak tampi rak chuak tawn cu tikah makhat tlamtlinlonak chambaunak rak chuakmi kha an hi hnuah tuah ṭhan kan duh tikah khan zong nih khan tampi an rak kan donh cang cucaah cun form kan rak form fill up an tuah te form phite ah hin kan tuah hlan tein ṭha tein ruah cia kan hau kan ti lebang bantukin cheukhat cu unau chuahpi nak si ko lio zongah atu bantukin Australia kalmi popoh cu atu bantuk A42 form form field tuah dih khi si khi lio ah kan rak tuahmi ning te khan zeipaoh kha dawi dih le zulh dih si tikah kan tuah hlan te khan te kha ruah cia dih hau cucaah cun kanmah nih theitu le hngaltu nih tuah piakmi kha cu tlawmpal kha cu anmah ca zong khan a tlam tling deuh men la ti kha zumhnak a nei cucun a thei lo huahami sin le zein tila Ke tluk in a thei hua lomi zunglei phebet lai in a thei lu hawami sin an tuahnak sakah cun a theimi sin te ah an rak tuah i an tuah hlan tein zei paoh kha ṭha tein an hal hmasa. An sining le an case kongkau a si ahcun a autu le anmah karlak zongah na peh thai ningcang zong kha ṭha tein an rak hal hmasa hna hnuah an tuah ahcun anmah ca zong khan tlamtlinnak kha tam deuh pi bawmhchannak an nei le tezumhnak an nei. Ṭha tuk kan i lawm. Nizan tihni ah Australia tang zung na kalmi kong te kha na kan chim ta kho hnga ma? Sim nizan tihni Australia tang zung kalmi kha a luancia kum thong hnih le kum hlei kua December thla lio ah khan a pekan khat an rak auh. Mah a pekan an rak auhmi kha kan rak hmu kho lo. A rak tlamtling lo i nai te cio khan a rak tlamtling ah khan a cang cuahcun amah ca khan ka va kalmi si. Amah kha ka chin lei si. Atu lio hi Australia kal ngah ma? Malaysia in Chinmi Australia kalmi an um ma? Si atu lio atu lio te cun um rih lo. Atu kan thei bantukin atu lio COVID-19 zawtnak ruangah khan kal khawh si lo. Hika Malaysia zong in atu lio ralzam luhchuah kha an phih si. Amah betu cu emergency case taktak a neimi Tahchunhnak ah harsa taktakmi anmah nih an timi hna tu kha cu tlawmpal te an ruahpiakmi hna um. Kan ti bantuk khan November thla, thonghnih pakul November thla lio tu ah khan a rak kalmi khan rak um. Mah hnu khin cun a kalmi khan um rih lo tutiang a si. Mah ti cun atu lio hi Australia kalnak 202 visa sawk ngah ma? a si nga ko sok khawh si amah betu cu a hlan man duk khan si lo ca khan atu lio an sokmi kha a rau deuh kho a hlan i kan rak sok i punghman tein rak kal tawn man khun si lo in a hlan man khun cun a khet deuh lo ca khan a rau deuh kho sok khawh si CC tangkaliam in a unak CSP kha tu hi sok khawh si ma CSP he sok khawh slai te ka zum natin CSP tu hi cu atu zapi nih kan sok tawnmi ṭhuo ṭhu he khan a kal umnak dan te kha a den ca khan anmah Australia cozah nih a tuahtermi hna APO timi khan um anmah APO sinah khan hal ah khan cun anmah nih khan tuah khawh a si le si lo zong kha tampi in theih cun mah CSP cu anmah APO sinah khan tuah a si ca khan anmah nih khan an cohlan khawh cohlan khawh lo si ca khan anmah sinah khan hal ah khan cun a simpi bik la tiah ka ruah. Zu an kat ngei loin Australia kalnak tour tu visa sok i a ngahmi pawl khi zu an kat nih le an ngei fawn lo zeitindah Malaysia nih an chuah khawh ning si? Si. Zu an kat nei lomi Australia tanzung nih visa an pekmi hna hi an um ngai. Cutik hi pawl khi zeitindah Australia an kal khawh ti si ahcun mihika Australia nih visa an pek cangmi hna kha cu kanmah hika Australia tanzung lei zong hi an kal khawh umnak ding kha tawlrel piak si. Cu tikah hika Malaysia cozah nih zeitilah hika Malaysia ram chungin chuah khawhnak nawl kha a pek hna hau. Cu ti kha bantuk pawl zeidah sau tiah cun special pass siloah exit permit khi amah Malaysia cozah lauah kah immigration sinah khin lak si. Amah immigration sinah exit permit special pass kha kan lak khawh si ahcun cun makha kal khawh si. Cun amah Australia tanzung nih visa an pekmi hna kha cu kha bantuk te khan immigration zungah exit permit le special pass kha kan lak piak hna i mah khan Australia ah kal khawh si mah kong ah cun kanmah CRC tu keimah nih kan tawlrel piak hna i mah kha se tlamtling kum thong ne le kum kul mas thla hrawng i kal ding rak si cang pawl kha covid 19 zot na ro atu tiang kal khori lo si ko ma kha an visa na thi diang chang ma va thi sol silo ta zetin de sila Si uh, visa nga hin a tam deuh kum khat chung ah hin uh, kal si le cu tikah atu covid ruang ah hin uh, visa an pek ko na tein uh, a kal kho lomi tampi kan um tikah uh, thinphan ka si lem lo uh, kum khat chung ah khe kal ding ka si na tein mah visa kum khat chung ah kal ding mi aluan sual sia khan cun uh, amma len khin an ruah piak thiam thiam ko na la khi cu Cun visa pek cangmi saupi kumkhat leng kal kho lomi kha cu thinphan ding khi um lem lo. Visa kha a kan chuh ṭhan lai i kan kal kho ti ding kha ruah ding khi um lem lo. Cun anmah nih visa pek cangmi kha cu an kal khawh ṭhan nak dingah khan visa zong a thar an pek ṭhan khawh ko hna. Cun an visa tatṭan kha an soh piak ṭhan khawh ko hna. Cun thinphan ding khi um lem lo. Kum thong nih le kum kul kum thok kaa hrawng ah thi a sit cang nain atu tiang visa hngak pengmi pawl he an thi te ṭan a dih cang lo hmanh ah a dih deng la si kaw zeitin dah si te la? Si. Atu kan ti lemang bantuk in visa hngakmi thi a sit cangmi saupi kum khat deng hngak cangmi tampi in um. Kan ti kan thei bantuk atu lio cu zawtnak ruangah visa pek le interview auh kha an An phih lio hei ti ko selaw, an phih chung tikah ka khat kal khawh le tuah khawh kha si lo. Amah ve tu cu thi tatṭan, thi an a sitmi a hung dih siak ahcun aiawm lei nih khan an chonh ṭhan hna i an thi kha an sit ṭhanmi hna, an chek ṭhanmi hna kha um ko. Cucaah cun thi tatṭan dih zongah khan amah aiawm lam nih khan pehtlaihnak khan rak tuah ṭhan te ko hna. Cucaah cun a biapi ngaimi cu interview kan rak phit lio seh, auhnak kan rak tuah lio kan phone number, a kan i rera sit te pawl kan rak pekmi pawl kha tlamtling tein a kan naih peng khan a chiah peng hau kan phone number kan a thlen lo hau ca cun kan thi te ṭan a dih cang zongah khan aiawm ngai nih khan zeik can pawh auh khawh ṭhan kan si. Donghnak lei ah kal ko selaw CRC kong tlawm tein COVID-19 zawtnak a thawk ka i Malaysia cozah nih lockdown rak tuah ka ah khan CRC nih motor hna nan hlan le Malaysia Laimi pawl facang a iawk ti pawl tampi nan rak bawmh hna si kaw kha vialte bawmhnak kha zeitin dah nan rak ngah ning si? Mah Covid thong hnih le pakul lio ah khan atu Covid zawtnak ruangah kan ti bantukin vawleicung mi kip harsa cun a hleiin hika Malaysia ummi Chinmi zong kha harsanak kha phunphun kan rak tong i kannih ralzaam caah cun a hleiin harnak kha kan rak tong khun. Khi lio caan ah hika Malaysia ram chung minung hna si hna seh, Khrihfabu lei si hna seh, NGO lei zong si hna seh, cun pumpak zong si hna seh bawmhnak te kha kan rak hal hna i tampi an rak kan pek. Cun kanmah CRC lei zong nih a hleiin Australia cozah lei kha bom kan rak hal ve hna cu tikah Australia tan zung lei kha kan rak ton hna i anmah zong nih khan atu kanmah Chinmi ralzaam hna caah harsami ca khan tampi bawmhnak an rak kan pek anmah Malaysia tangka in thongsawm thum bawmhnak an rak kan pek cu tikah kanmah hika Malaysia ummi Chin ralzaam chungkhar zasarih zariat ca khan bawmhnak an rak kan pek tampi in rak kan pek. Facang le chiti le cite ti bantuk pawl kha a herhmi te amah an nei dinok te rawl kha kan rak cawk ve. Amah lio khan kan rak pek hna. Covid kong he pehtlai in cu atu hi Malaysia cu zawtnak zual chin lamang si kaw Malaysia Chinmi chung le zaw mi tete zong an um pah len cang an ti le fiang deuh in a kan chim kho hnga ma? Sikam ah kan theih khawh tawk ahcun Malaysia hin kanmah Chin ralzaam chungin zawtnak a neimi te zong kha an um pah len i thinphang pah ngai zong cu si. An um pah na ti khin Pathian dawtnak in khi ngaihchiatnak tiangtiang cu a phanmi cu kan um rih lo. Natin kanmah Chinmi chung khin zawtnak a neimi te kan um pah len ko. A minung hin cun chim awk cu ṭha lo hi zawn ahhin cun kua pahra hrawng cu tonsalah ti zumhnak in nei um a dam cangmi zong um cheukhat cu mah cozah lei ngendamnak lei cozah nawlngeitu hna nih khan an rak lak hna i kuarin ti hna an chiah hna tunsum hna an thlopbul hna i khan a rak chuak ṭhanmi zong khan um ko CRC hi umnak sau ngai cang si kaw zeitik kum ah dah a rak dirhmi si? CRC zung hi CRC hi thong hnih le pakhat lio ah khan an rak dirhmi si. Atu hin cun kum kul chung kan lut cang. Atu kum January kum thong hnih le kum kul kum khat hin cun kum kul zong kan phan cang. Kum kul chung kan lut cang. Atulio ah CRC zung rian ṭuan minung pazeizat dah nan um? Atu CRC a ṭuanmi hi minung pasarih kan si. Nu pakhat le pa paruk kan si. CRC nih Malaysia um Chinmi caah nan ṭuanmi pawl hi zei hna dah an si? CRC nih kan ṭuanmi hi a tam ngai. A tam ngai i a biapi bik kan ṭuanmi cu hika Malaysia Chin ralzaam hna caah tampi kan ṭuanmi A hlei in uh, tlaihchihnak lei kong ah kan tawlrelpi hna. Cun thilonak lei kong zong kan tawlrelpi hna. Cun UN zung lei he a pehtlai in an herhmi vialte zong kha UN lei kong ah kau a seh, an case lei kong kau zong seh kan bawmh hna. Cun tu kan man chim bantukin US embassy lei seh, cun Australia tanzung lei seh, amma le an herh nak cio ah khan kan bawmh hna. ca kan ṭialpiak hna harnak le khan kan bawmh hna biapi bik kan ṭuanmi cu kha bantuk kha si cun hika Malaysia an zawt an fah tikah sizung kal umnak siseh cun sizung ah holh vale piak zong siseh cun atu bantukin a zaw fakmi pawl sizung an um tikah cun tampi in dih hi te kan i ralzam cu harsami hna ca zong khan mah tein phaisa a pek kho lomi hna ca zong khan fan khe amma hika NGO siseh pumpak sinah a bawm khotu hna sin zong khan a kan kawl piak hna khakha a biapi bik in siyasin nih atu lio ahcun kan ṭuanmi khi si. Kan i lawm tuk video zohtu mipi ca zongah tampi santlai la tiah ka zumh. Thei tampi ka lawm.